Helo, Jessica Robinson ydw i. Dwi'n gantores a dwi'n gweithio fel freelancer ym myd cerddoriaeth. Dwi'n reiddiol o Sir Benfro nawr yn byw bellach yn Gyrdydd, ond dwi'n gweithio dros y lle i gyd, a mae gyda fi cwpl o dips i helpu chi yn eich perfformiadau heddi. Nes i ddechrau uh, perfformio'n ifanc iawn, o'n i'n dwlu bod ar llwyfan. Sioc mowr i mam a dad sy'n cysau perfformio neu bod ar lwyfan o unrhyw fath. Um, felly fi oedd o hyd yr odd one out a fi jyst i ymarfer lot fel dwi'n siŵr fod lot o chi yn ymarfer ar eisteddfodau lleol Steddfod yr Urdd, Steddfod Genedlaethol, Steddfod Clwb Ffermwyr Ifanc. Um, o'n i rili really yn mwynhau, ond dros y blynyddoedd nes i sylwi bod e'n fwy na fwynhad o'n i moyn neud hwn yn broffesiynol. Felly, ys i'r Coleg Cerdd y Drama, nes i isradd fyna yn y llais a nes i ôl-radd hefyd mewn opera a erbyn hyn nawr yn gweithio ym myd cerddoriaeth. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i cael perfformiadau ffantastig a cyfleodd arbennig Ond hefyd dros y blynyddoedd, dwi wedi cael perfformiadau sain hoffi meddwl am a profiadau lle sy'n fe cweit i mynd fel o'n i moyn iddo wneud. Ond na beth yw perfformio ar diwedd y dydd. Felly heddi, fi'n mynd i rhannu cwpl o'n hips i ar gyfer perfformio gyda chi. Y tip cynta sydd gyda fi heddi yw eich osgo. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n edrych yn barod i berfformio pan ych chi'n mynd ar lwyfan, ac mae, mae eich osgob corfforol yn gallu gwneud hwn drostoch chi. Dwi wedi gweld lot o bobl yn canu'r llawr, neu falle yn siglo tymed bach pan maen nhw'n canu, rowlo'r sgwyddau mewn, a mae hwn i gyd yn gallu ymharu yn fawr ar eu perfformiad nhw, gan fod pobl yn sylwi ar y pethau yna yn hytrach na'r llais i hunan. Felly, triwch fod yn fwy hyderus. Hyd yn oed os ych chi'n poeni am y geiriau neu'n dioddef gyda nerfs ofnadw, triwch edrych yn hyderus. Mae rowloch ysgwydd yn ôl yn syth bin yn rhoi'r golwg eich bod chi'n barod i berfformio. Mae dychmygu fod cordyn yn tynnu chi lan o'ch top eich pen, yn neud chi yn dalach a hefyd yn edrych yn fwy hyderus wrth wneud hwnna. So tips bach bach yw rhain sy'n gallu helpu. Dwi hefyd yn lico dychmygu fo gawn pwys ym mhob fis, sy'n gallu cadw dwylo fi wedi ymlacio a wrth yn ochr i tra bo fi'n canu. Mae cwbl o bobl yn neud pethau pryd maen nhw'n perfformio a swn nhw'n sylwi bod nhw'n neud e. O'n i arfer blynydde yn ôl um, codi'r llaw, ti'n bach pryd o'n i'n canu y llaw hwyth. A nes i ddim sylwi ar hwn tan bod fi wedi gweld fideo o'n hunan un diwrnod. Felly tip i ymarfer o flan drych pan ych chi'n gallu. Dyw e ddim yn hawdd, mae'n horrible edrych ar eich hunan yn canu weithiau. Dwi'n gwybod eich chi'n mynd yn really um, ymwybodol o'ch hunan. Ond os ych chi'n gallu, newch chi falle pigo lan fo chi'n sefyll ar dro tyfu bach neu fo pen chi'n mynd i'r ochr, so fo chi'n gallu just wneud adjustments bach bach i wneud popeth i edrych yn fwy hyderus a fwy parod i berfformio. Y tip nesa sydd 'da fi yw twymo lan. Mae'n bwysig iawn cyn unrhyw berfformiad eich bod chi'n cynhesu'r llais yn iawn. Cyn unrhyw fath o ymarfer corff i ni wneud yn siŵr bod ni'n cynhesu'r corff, cynhesu'r cyhyren ni'n mynd i fod yn ei ddefnyddio, a mae hwn yr un peth gyda canu. Dyw'r llais ddim yn mynd i berfformio ar ei ore os dyw e heb cael ei dwymo lan yn iawn. Felly, o'n i'n meddwl bydden ni'n rhannu rhai o'r ymarferion sy'n gweithio i fi a'n ffefrynneu gyda chi heddi. Y tip nesa yw cymeriadu. Mae'r goreuon i gyd yn gallu dweud y stori, yn gallu dehongli cymeriad mewn ffordd naturiol sy'n denu gynulleidfa i fewn. A dwi'n meddwl bod hwn yn beth hynod o gyffroes i ni fel perfformwyr, bod da ni'r hawl a'r gallu i wneud hwn yn hunain. Mae perfformiadau byw yn pethau Cyffroes, ond nerve-wracking, oherwydd dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae dan ni'r allu i newid ein brawddegu, i newid ein cymhelliant, i newid ein dehongliad o bob perfformiad. Felly mae hwnna'n peth sy'n cyffroes, ond eto yn gallu ymharu ar ein perfformiad mewn ffordd rhwystredig fyd gyda'r holl opsiynau yma ato ni. Felly mae'n bwysig, dwi'n credu, i cadw'r berfformiad yn naturiol. Mae'n bwysig i ddilyn eich greddf naturiol, beth ych chi'n teimlo sy'n gweddu'r cymeriad yn y foment hon, beth mae'r cymeriad yn trial i ddweud i ni fel cynulleidfa. Mae rhai perfformwyr yn gallu mynd dros ben llestri, a dwi'n credu mae hwn yn gallu cymryd o'r stori a cymryd o'r gan neu'r darn i chi'n perfformio yn, mewn ffordd annaturiol a sydd ddim yn helpu'r gynulleidfa i gredu. A wedyn mae da chi'r um, gwrthwyneb i hwnna, ble mae pobl yn canu heb dim mynegiant gwyneb, heb unrhyw allu weid stori. A mae hwnna eto yn cadw pellter wrth y gynulleidfa a'r, perform, ar y perfformiad oherwydd does dim yr elfen naturiol yna. Felly i fi, mae gallu ffeindio naturioldeb, gallu gweud stori mewn ffordd byddech chi'n gweud wrth eich ffrind gorau yn bwysig iawn. Y tip cynta yw mynd nôl i'r geiriau. Edrych ar y geiriau, edrych ar y stori, beth mae'r cymeriad yn ceisio ei ddweud. Wedyn meddyliwch amdano fe mewn ffordd byddech chi'n adrodd y stori yma i ffrind neu aelod o'r teulu. Wedyn ewch ati i feddwl am mynegiant gwynebol. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darganfod y lle ble mae'n cael ei cyfleu i'r gynulleidfa, ond ddim yn ormodol. Mae ymarfer o flan drych yn gallu helpu lot gyda hwn. Ambell waith i ni'n credu bod ni'n gwneud lot o fynegiant wynebol a pan i ni'n edrych mewn drych, does dim byd yn cael ei gyfleu. Felly mae hwn yn tip bach, edrych mewn drych a darganfod sut mae'n edrych i gynulleidfa. Mae geirio yn bwysig iawn. Chi moyn bod pob cytsain yn cael ei gario i i'r neuadd, i'r theatr, ble bynnag i chi'n perfformio, mae'n bwysig iawn fod y geirio yn cael ei gyfleu yn glir. Dwi hefyd yn credu mae creddf naturiol yn beth mowr mewn perfformiad credadwy. Ar diwedd y dydd, na beth ych chi moyn, fod chi wedi dod off y llwyfan, nid yn unig yn rhoi perfformiad da i chi'n ei gredu, ond sydd wedi cael ei gyfleu i cynulleidfa a bod nhw wedi credu chi fyd. Hwna sy'n gwneud perfformiad arbennig. Felly dwi'n meddwl os ych chi'n teimlo fel bod chi'n gallu um, unieithu gyda'r cymeriad, bod chi'n gwybod beth yw'r stori, chi'n gwybod beth ych chi'n ceisio ei gyfleu, mae hwnna yn dod drosodd i gynulleidfa yn fwy na dim. Mae'n ddyletswydd arno ni fel perfformwyr i edrych ar ôl ein lleisiau ni. Maen nhw'n pethau mor unigryw ond hefyd mor sensitif. Felly mae'n bwysig bod ni'n cymryd mewn i ystyried beth sydd angen i ni wneud i helpu'r llais. Mae'r corff yn dylanwadu'n fawr ar ein llais ni a hefyd sut ni'n teimlo. Os y'n ni'n flinedig, mae'r llais yn wan. Os y'n ni'n grac, mae'r llais yn llawn tensiwn. Os y'n ni'n nerfus neu yn teimlo'n ypset, mae'r llais yn griniedig iawn. Felly mae'r emosiynau a sut i ni'n teimlo yn mynd yn syth i'r llais. Felly mae'n bwysig iawn fod ni'n cael digon o gwsg, yn yfed digon o ddŵr, a hefyd yn edrych ar ôl ein lleisiau wrth ddim gorganu, gor ymarfer, gor bwysleisio unrhyw beth. Mae'n bwysig iawn bod popeth yn cael ei wneud mewn balans sydd yn edrych ar ôl ein lleisiau mewn ffordd positif. Fel cantorion, mae'r anadl yn bwysig iawn i ni, a mae'n bwysig i dwymo'r anadl lan yn ogystal â llaisiau ni. Felly, steddwch lan yn syth, a rhowch eich llaw ar eich bola, a nadlwch yn ddwfwn. Wrth anadlu'n ddwfwn, dylai'r ysgwyddau aros yn eisiau a'r bola llenwi gyda ar. Wrth i chi nadlu mas, dylai'r bola fod mewn i gwrdd â'r cefen mewn ffordd. Techneg arall yw i esgus eich bod chi'n chwythu mas canhwylliau'r gacen wrth ddweud sh, sh, sh, sh, sh, sh. Mae'r dechneg hyn a mae'r ymerfer hyn yn creu cysylltiad dwfwn iawn gyda'ch anadlu chi sydd yn helpu chi pan i chi'n dod i perfformio gyda'r llais. Cwestiwn mowr mae lot o bobl wedi gofyn i fi dros y blynydde yw shwt dwi di cael gwared ar nerfe perfformio. A'r gwir yw, dwi heb cael gwared ar nerfe perfformio. Mae'r nerfe o hyd na, mae'r nerves na ta beth ydw i'n neud, ond dwi'n falch o gael y nerfe. I ddweud y gwir, dwi'n teimlo erbyn hyn bod fi'n defnyddio'r nerfe mewn ffordd da. Mae nerfe'n gallu helpu'r perfformiad i fynd i'r lefel nesaf. Mae'r egni a'r adrenalin yna yn gallu helpu chi i darganfod lliwiau newydd yn y llais, i gallu dod â mynegiant gwahanol mewn a mae fe'n peth exciting iawn pan ych chi'n perfformio. Ond yn gweud hwn, dwi wedi cael adegau ble mae nerfau wedi ymharu ar ym mherfformiad i. Um, mae nerfau'n gallu wneud i chi gorfeddwl, mae nerfau'n gallu Wnei di'r anal fynd yn, um, yn dyn iawn, fel bod chi'n teimlo fel bod chi'n ffeili anadlu'n ddwfwn fel eich chi wedi mewn ymarferion. Mae hefyd yn gallu gwneud i chi anghofio geiriau neu wneud pethau sili so chi wedi wneud o'r blaen, ond hwn yw perfformio a ymdopi ar nerfau yw'r pethau sy'n rhaid i ni ddysgu fel perfformwyr. tips bach i dwi wedi pigo lan dros y blynyddoedd yw tawelu'r meddwl. Mae meddwl fi yn gallu gofyn cwestiynau a cwestiynau a cwestiynau a cyn mynd ar lwyfan, beth os ti'n angofio geiriau, beth os ti'n angofio wneud hwnna, beth os mae hwn, a sy'n hwnnw help unrhyw un. So mae gallu ffeindio cornel fach tawel a tawelu'r meddwl yn peth mowr. A dwi hefyd yn meddwl mae anadlu'n ddwfwn, mae hwnna'n bwysig, bwysig iawn i ni, yn enwedig fel cantorion, i gallu dyfnhau'r anadl a darganfod beth ni'n moyn wneud ar y llwyfan pan ni'n canu. Hefyd, mae lot o bobl yn hoffi stretcho cyn mynd ar llwyfan, yn enwedig actorion, ond mae cantorion fyd, maen nhw'n hoffi ymestyn a ymestyn y corff, ffeindio gofod yn y corff i gallu anadlu ddwfwn a trial cael um, bach o dywelwch yn y ffordd na hefyd. Mae lot o dechnegau gwahanol i ymdopi gyda nerfau, ond i fi, rhein yw'r rhai sydd wedi gweithio orau. I dwymo'r llais i fyny, un o'n ffefrynnau i yw'r ymarfer yma. I, i, i, i. Dwi'n lyco hwn achos mae swp lan i'r nodyn top, ond mae rhaid i chi ffocysu'r llais wrth i ddod lawr ar y nodau staccato. I, i, i, i. Rhywbeth arall allwch chi wneud i hwn yw i esgus eich bod chi'n tywlu pel. Mae hwn yn creu'r effaith egnïol sy'n eisiau arnoch chi i gyrraedd y nod y top. I, i, i, i, a lan. I, i, i, i, a lan. I, i, i, i, ac yn y blaen. Felly, nawr bod chi wedi twymo lan a ych chi'n gwybod beth ych chi'n neud gyda'ch corff, mae'n bwysig i ddysgu'r geiriau. Dim rhywbeth ydw i o hyd wedi wneud dros blynyddo, mae rhaid i fi gyfadde, a bydde mam yn cytuno da fi fyd, ond mae paratoi yn bwysig iawn. Sneb yn lico eistedd lawr yn dysgu geiriau, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod yn iawn. Ond mae fe'n bwysig, mae fe'n gallu gwneud byd o waniaeth i'ch perfformiad chi os ych chi'n mynd ar y llwyfan ddim yn gorfod poeni beth i pethau extra. Mae digon o bethau boeni, ody'r gwell yn edrych yn iawn, pa mae rhywun yn bac yn lleidfa'n sefyll lan, mae rhywun yn agor creision draw fyna, mae lot o beth yn digwydd mewn perfformiad byw i chi methu reoli. A mae'r nyrddau mynd i fod yn mynd full pelt hefyd dwi'n gwybod, ond mae'n bwysig os ych chi'n gallu jyst anghofio bod chi ddim yn poeni beth yw'r geiriau, bod chi ddim yn poeni beth i rhedeg mas o anadl, mae hwnna'n gallu gwneud lot, lot o waniaeth. A mae hwnna i gyd lawr i paratoi a marfer. Pryd ych chi'n cael darn o gerddoriaeth, y peth cynta dylech chi wneud yw fynd trwy'r geiriau. Gallwch chi ddim canu na gweud y stori'n iawn heb wybod yn iawn beth ych chi'n siarad am. Cerwch trwy'r geiriau, Dysgwch beth yw'r stori, dysgwch beth yw'r cymeriad, a wedyn ewch ati i ddysgu'r dôn. Unwaith ych chi wedi dysgu'r dôn a'r geiriau, allwch chi fynd ati i berfformio. Tips bach ar, er mwyn uh, dysgu geiriau, y dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd, un ail adrodd, ail adrodd, ail adrodd. Dwi'n gwybod bod lot o chi'n fysi iawn a un o'r pethau o'n i arfer wneud oedd pryd oedd mam yn mynd â fi o ymarfer canu, i clwb drama, um, bydden ni yn y car a bydden ni'n mynd dros geiriau lot. Erbyn diwedd bydde mam yn gwybod y geiriau fedrian, ond mae fe'n amser da tra bod chi yn y car i fynd dros geiriau. Technegau arall gallwch chi wneud, mae rhai yn licio recordio'r geiriau a gwrando yn ôl. Mae lot o api ar gyfer eich ffôn gallwch chi ddefnyddio voice recorder neu voice memos a jyst recordio'r llinellau a wedi chwarae nhw'n ôl eich hunan. Mae hwnna'n ffordd really good i gwrando yn ôl a dysgu nhw fel a. Tip arall yw ysgrifennu, a dwi'n neud hwn lot, yn enwedig pryd dwi'n dysgu operau mewn ieithoedd gwahanol, dwi'n ysgrifennu'r geiriau mas. Um, chi'n ysgrifennu, so chi'n neud rhywbeth, chi'n edrych arno fe, a hefyd mae fe'n ffordd o ailadrodd, ailadrodd, ailadrodd, so mae fe'n mynd mewn yn gynt. Hefyd, mae hwn bach yn od, ond mynd dros geiriau cyn i chi mynd i gwely, y peth ola chi'n neud cyn i fynd i gysgu, mae rhywbeth yn digwydd da fi ta beth, maen nhw i weld yn synco mewn, so gobeithio fi hwnna'n gallu helpu chi. Felly, chi wedi dysgu'r geiriau, chi wedi datblygu eich llais a twymo fel an, chi wedi edrych ar eich corff a sut ych chi'n sefyll, chi'n edrych yn iawn. Felly, y peth nesaf yw i edrych ar y cymeriad. Sym unrhyw beth yn wath na gweld rwy'n yn canu fel hyn. yn canu can, mi will I struck a door yn eistedd ar ben tom, etc. Um, felly, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n rili really edrych ar eich cymeriad a meddwl am biti sut byddwch chi'n siarad hwn yn naturiol. Mae pob un pryd maen nhw'n siarad gyda rhywun, maen nhw'n rhoi rhyw fath o mynegiant naturiol mewn. Felly, peidiwch gorwneud i, peidiwch meddwl bod rhaid i chi rili really roi'r perfformiad ma'n mlaen. Dwi'n credu'n fawr mewn perfformio naturiol. Felly, os ych chi'n gallu edrych ar y stori a meddwl, reit, sut byddwn ni'n gweud hwn wrth un o'n ffrindiau gorau, hwnna yw'r peth orau dwi'n meddwl, a sut ych chi'n gallu ffeindio eich cymeriad yn gyflym. Mae'n bwysig iawn, dwi wedi beirniadu, dwi wedi perfformio, dwi wedi gweld lot o bobl yn gwneud pethau gwahanol, a i fi, Dwi'n meddwl mae gallu gweud stori naturiol um, yn gallu trawsnewid eich perfformiad. I ddweud stori, mae eisiau cymhelliant, mae eisiau mynegiant gwynebol a hefyd mae geirio clir yn gallu gwneud byd o wyniaeth. Os mae rhywun yn bac yn neuaf methu cweit wneud y geiriau mas, mae hwnna'n gallu effeithio ar sut maen nhw'n clywed chi. Felly un o'n top tips yw geirio clir a wneud y gweud stori yn naturiol. Um, Rhywbeth arall dwi'n meddwl sy'n bwysig yw eich dilyn eich greddf naturiol. Os mae rhywbeth yn gweud wrthoch chi fan hyn, ww, byddwn ni'n gwenu, newch e. Os mae rhywbeth yn gweud fan hyn fod chi'n canu rhywbeth yn dywelach, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili really bwysig fod chi'n mynd a beth ych chi'n teimlo'n naturiol achos mae hwnna'n dod ar draws yn naturiol sy'n neud y perfformiad yn fwy creadadwy a sy'n neud e'n fwy rhywbeth mae pobl yn gallu cysylltu gyda yn fwy.